Ber litino Acholi otero kare malac ma pe aloko i wang o pa Acholi ma tye i WhatsApp group mapat pat ma litino Acholi gin nywako lok me to paco ma meggi ki lok me dongo lobo ma meggi iye. Man latinwu mawa Francis Omoro ma ki gum pa kwariwa.

Peko ma mako ker pa Lubanga ci awacciwu ni, lok ma wun wutye ka laro ni wun Lupuranga rom aroma ma laco mo ma yam ocito onongo jibu i byer ci okwinyo jibu kara byer-ri eno-ni. Onongo yang con ki con lacen ma otyeko dog gang woko, kimako lacen-ni ci kiluto lacen-ni, kiculo wiye ki abino ci kiluto i bye. Ci lakwiny ojibu-ni otuco wi bye ma tye ka yenyo ojibu, ci otuco wi lacen okato woko, ci lacen ogoyo ojera.

Ka otumo, ka tipo nyutte ni gin ma tye ka neko dano-ni ba lacen ma yam wun wumako, lacen-ni enoni, kituco wiye wa i dye ka kaka ocako bako doggi me cako lweny ki lacen. Man aye lok ma an awecciwu wun lupora i dwe me apar wiye aryo. Macalo labak dog gin ma loko ki timwu ni wun luporanga, lok ma wun wutye ka bako dogwu iye-ni rom aroma ki laco ma otuco wi lacen ma yam kimako. Dong ka okato ki lok kit enno, ci myero onene ni wun wucung ki iye, pien lacen ka owinyo ni in imito yubbe kikome, ci en kato oyotoyot kikomi me neke lupeko madit. i gang, ci wek awacciwu wun luparana ni, lok ma wun wutye ka loko ni lok ma pire tek, ento mito kaka ki twoni gucung ki iye. I dwe me acel-li, atamo wun luparana, wan luparana warwenyo litinowa ki megiwa ma pigi tego, amito acwal kwena me cwer cwiny. Bot lukaka me Jakka i ot pa okuto George ma en orwenyo latin matidi, anyaka matidi i dwe-ni, amito acwal kwena me kumu bot kaka acel me Jakka ni gin gurwenyo latin matidi nyaka Nacan Okori me kaka me Okar Wok Oyero Lee Ajok min ni a ki i Jakka. Amito acwal kwena me kumu Bot ki kwaro koro ma tye i pora, ki kwaro koro, daker madit me koro ma mwakane tye pyeraboro ki wiye, lutim aranya guneko en ki i otte, gutongo wiye ki latong. Wa i cawa-ni, lokke tore oling ni tit, polic, pe tye ki kit cacpek mo keken i kom kwoyo lok weng ma dano waco me konyo polic. Atamo suspect mo pud pe. Me agikki lupota amito akwany cwal kwena i ot bot kaka lamur ma gin gurwenyo latin matidi daktar ocora wod pa okwa Moi ma yam obedo diro en okwa Moi ni bene i gamente ma aid ma pa General Yoweri Museveni i kare ma Yoweri tye ka kubbe ki wod jo Awere Lyelli okoya lino en okwa moyi ni en aye owoto ki onyuto ki ladit Yuweri yo en ma wode mony oneno ni atamo luporanga kacel ki lwak me Acholi gang tye marac. Gang tye marac ka wabedo ka tero peko en ma iye Acholi ni kit eno ci wabitum tuni ma. Pudi ma wun wuneno gin calo twoni-ni o i tum gangi ma yam opino wi acholi, o i tum litino acholi ma gubedo i cawa-ni, gin olo olo kiromo cimogi ducu i tum malit. Gin mao i dong En aye gudong litino agur ma kinywalogi i kare ma kiketo Acoli i kam. Acoli oo dong en. Lweny ene-ni dano pe twero. Lweny ene-ni ngatti mo ma twero peke macalo en. Lweny ene-ni lweny ma omyero kibak dog bot tipo ma yam Lubanga ocwalo. me konyo kaka lwor, lwor ma yang con-ngi gin tek ki tipo, Acholi kobedo wun wunen gangi ma gin waco ni gin ituni, ni an kodi pa ngeri, kodi pa ngeri, en aye gangi to marac tye iye. Litino ma gin waco ni gin gin ingeyo piny en aye litino ma gubedo i cawa-ni gukemme ki lak to. Man pe tyen lok ango? Pien litini dano weng acwale ni igini weng i wang tibu nongo gin tye ka wot ludok lobo acwali. Ka pe wadok cen ni tibu pa kwariwa okony wa lweny lobo acwali ni eni ni lobo ma yam Lubanga aye omiyo ma jami weng tye iye. mo tye iye, ngom me ceko cam. Eriane opong ki bunga ki kulu ki godi ma peke bot jo mukene. En aye oweko Tipo pa Mirok. Tipo pa Mirok tye ka yero twoni owiny maber. Tipo pa Mirok tye ka yero twoni ma nyang otuc ki i gangi matego tego tego tego tego tego tego. Tipo pa Mirok tye ka yerogi one weng. Tye ka nekogi wunu weng weki ngomme gudong, dok an abako doga tin. Wun ma pud wukwo, wua wudok cen i tekwaro, wubak dukwu. Ento ka wun wubedo i ot lega, latinni to, Yecu twero latinni to ki wek culo kwo ki Lubanga? Ee. Lawo mada acito i wi lyelo cora, Wod jo lamung, Wod okwamoi. Kwo ki wek ki Lubanga culo kwo. Lubanga culo kwo? Ka Lubanga culo kwo, pingo yam con ki con kibuni gubedo ka lweny? Ee, Aculi. Wun litino aculi. Ma kobedo iret tye ka bakowu, kun pud wudong ki litino mogo i gangwu, ka ma yam tibu-ni obedo ka tic kitwu, i gangi ma tibu-ni obedo ka tic kitwu, okokone pud tye. Wuring woko wudug bot tibu, wuring woko wudug bot tibu. Pe tye Lubanga mo ma muno kelo ma bikonyo wun ma tye i ot lega-ni? Eh? Kong wunen kong kit ma tipo-ni olwenyo kwede, kit ma tipo-ni en me tekwaro-ni eni ma munu obino, ma munu obino oturo tekwaro-ni. Kong wunen kit ma tipo me tekwaro-nu olwenyo ki ka jo ma gin gubedo i ot lega, jo ma bappigi gubedo ludito kanica. Wucinen litino ka jo-ni. Jo ma babbigi obedo ki ludito kanica ci mono otiyo ki jo-ni me yaro dini. Ci wunenu litino ni egini ma mono oculogi, litino gubedo ki digiri, litino gubedo ki PHD, bad litino gubedo gubange wul iweng. Ino ni obedo lweny pa tipo-ni. Eh? Lweny pa tipo-ni mono dong obino i kare ma dong mono obino? Mutoro tekwaro litino pa Rwodi mono obedo ka culogi? Ee, obedo calo nen ka litino pa Rwodi-ni en ma mono yukwanyo ciling ka oculogi ma giryek ki PHD ki gin ango. Ka litinne gubedo i carre, gin tye ka konyo Acholi? Litinne pe ka konyo Acholi. To tye Acholi, watye ma pud tore tye ka medde ameda. Pe atye ka lok ki i Puranga keken, wun Acholi weng wuwiny bene. Ka wunen ngat ma tye ka yaro kore ni en iromo roco paco i Acholi ma pe tye ka bako doge bot tibune, ma pe tye ka lwongo tibu, ngeri ni enoni lyel ma woto, pien tye ka wot ludok. Tye ka geno ryeko, ryeko me kwan ma Munu aye okelo. Tipo ni neno Munu calo mirok. En aye oweko ka wun wuleko lek, wun jo ma wuleko lek, tek ka ineno ileko Munu, leki mukene tek ineno ileko Munu, ne aneno Munu bed kit man, Munu tipo me tekwaro tye ka nyutti mirok. me rok ma labone labone pa tekwaro. Tek ni ilego dano macol ni enoni tipo tye ka nyutti gin ma tye ka lweny piri me konyi. Atamo ni enoni gin ma amito wacci wa wun ni weng olego ni alego mono, alego ngo, alego ngo. Dong rom aroma ki litino en ma gin gukwano kwan ni ma gin gubedo i cawa ni, Owinya maber, nino ca awacci ki lupara Ci wunenu kobeddi ni peko ma wan watye ka nenone. Pien lacen ka ituco wiye dong ka in ibedo ka tuko kwede, en waco ni in ibingeyo komiwu. Lukwan ni eni ni ka gin pe tye ka lamo doggi kun giwaco ni gimito yubo gang, lukwan ni eni ni wano i kokogi, pien nongo lalteng pe kedgi. Pien nongo kalawinya pe kedgi ka kalawinya pe kiri, ka oliba pe kiri, pe eromo lweny, ka acuku nyamdero pe kiri, pe eromo lweny. Pe iromo waco ni, 'An atye ka cuku nyamdere, kun pe icito imi wa cam ka cuku nyamdere. Pe iromo waco ne ni, 'O, o, o, o, bol gwa, bol gwa tye kiri, kun pe icito ibedo iworo wa bol gwa. Pud iworo bene bicop? In ibiworo bicop? Ibiworo bene reverend? En ka ma in itamo ni tekoni tye iye. Acholi owiny maber. Tipo en kobedo tipo i lwenyo, i lwenyo ye acholi ma kobedo i cawa ni. En ma wan kobedo wa cawa ni watye awaco ni wamito roc acholi kun waweko tipo angec. Watyeko litino. Mono oromo aroma ka watye i kare ma mony ma giwaco ni litino acoli gumako atera, gulweny ki kony, kun kony tye ka ludwogo, ento litino acoli tye ka tero. Ngo mutimme i Awere? Okot Janani, Janani Okot, won laker joli, ki i angole otyeko kakaneo. Otyeko angoleo, Okot Janani gubino Awere gin ka pila tomgi. Moko atero, moko atero. Litino angole gukwanyowa atero. Latin acel ma wakwanowa kwede nongo iye awerre kilwongo ni Oweka, wod pa omin kot Jangani, oto iye. Dong amito cwalo kwenana kit man ni wun litino Acholi, en peko dong oo i gang en, peko dong oo i gang en. Jo ma gin mito medde ki bako doggi ni dini Bicop mapatpat i Acholi, ludito dini mapatpat i Acholi konyogi gin gubarre atir. Wun me ene ni ma wun wun wutye ka mito konyo Acholi ma wun wuye mu konyo Acholi pe ka tyen wa aryo aryo ocungo kita ma wa ocung ni ka bako dog ki tibu me tekwaro wun aye mu konyo Acholi kit awac kit man ni litino en ma muno aye oculogi. Litino eni-ni kobedo icara gukwano kwan ento tipo me tekwaro olwenyo oneko gangi ka litino ni wuni weng ngat ma ye peke dongo acoli. Ka wakogo litinowa kobedo icawa ni ma lweny tye ka medde i kom acoli dyeceng ki dyewor, wudug ka bako dogwu i tipo me tekwaro ki cwiny me ada. Lubak dog ma myero okunywu runi obedo wun wuneno gin ango atye atim i Ker? E, tipo ni pe myero ojabu. Wuneno gin ango ma tye atim i Ker ni? Awayi ni Ker wuku wuneno gin ma butime i Ker. Tipo ni yag bwolle. Awayi wuku wuneno gin ma butime i kom runi. Hmm? Pien tipo pe kedgi. Dong, luporra, atamo ni peko ma watye ka donyo ki iye ni, lok ni Yecu, lok ni Yecu, lok ni Yecu.

Ento nicen-ni, wun aye wucen, dong lwak me Acoli. Atamo ni acwalliwu kwerane eneni, ni, En ma wun waco royo paco-ni, wuwek tipo en aye obed wir, wuwek tipo en aye obed pany i kacukewu weng. Ento ka wun. Wudeg tipo ni lacen, ci wun wutye akelu to i lobo Acoli, jok jok ma malo.